Буласыңмы инде? Хәзер булам! Хатының белән бергә тра-та-та, тра-та-та. Тизрәк бул инде, зинһар. О, Биби. Кара әле. Карыйм. Тукта әле. Туктыйм. Менә нәрсә. Белмим, нәрсәдер. Тукта! Менә без хәзер театрга барабыз. Кая? Театрга. Нәрсә төятергә? Баш төятергә. Нинди баш? Атаң башы. Мин театрга димим. Театрга дим. Театрга.

Кодаларга киттеләр, театрга киттеләр, дип әйтмәм. Ярый. Сорамаса нишләрмен? Тик торырсың. Ярый. А, та. Яле, әйтеп кара әле. Әйтә белерсең микән? Нишләп белмәскә? Йә, әйт. Вәли җизниләр киатрга китмөдерәр, алар кодаларга киттеләр дип бетермен. Җафа. Кодаларга киттеләр дип әйт, аңладыңмы? Бар, эшендә бул. Бүген театр була, тра-та-та, тра-та-та.

Бик, бик күп булачак! Алай булгач, мин бармыйм ла. Анда кеше күп булгач, мин оялам. Юк, юк, юк, ялгышын әйттең. Бүген, бүген алай күп булмас. Теләсәң ни эшлә, мин барырга куркам. Анда ерткыч җанвар юк бит. Сине ашамаслар. Ашамасалар да, мин бармыйм. Кирәкми. Бүген театр була, тра-та-та, тра-та-та. Шатлыктан күңелем тула, тра-та-та, тра-та-та. Алайса, мин үзем тотам да барам. Хуш, сау бул, мин киттем! Чә-чә-чә бетте, мин йөри генә әйттем. Әйдә, мин дә барам, хәзер киенәм.

Алайса мин йөк күлмәгемне киеп, теге гармон итәкле йөн кызыл күлмәгем ничек булыр? Шәп булыр. Аның шул буе озын булган. Алайса бүтәнне ки. Ал йөн күлмәгем ничек булыр? Бик ал булыр. Кызылы. Бик кызыл. Яшеле. Бик яшел. Тын ниндин ки? Мин сиңа әйттем бит инде, теләсәң кайсын ки, миңа дисәң, бөтенләй бернәрсә дә кимә. Уф!

Монда да юк. Болар кая киткәннәр? Биби! Биби! Әйе! Син беләсеңме? Беләм. Беләсең икән әйт алайса. Кая киттеләр сүзлиләр? Алар, син сорасаң, ничек дип әйтергә икәнен миңа әйтмәделәр. Соң ничек дип кенә әйттеләр? Абзый сораса, кодаларга киттеләр дип әйтерсең, диделәр.

Мин дә алып бардырыйм әле. Кеше барган җирдән мин генә ни өчен калып торырга тиешсең?

Бармыйм дигәч. Бармыйм инде. Нигә? Беренчедән, театр кайда икәнен белмим. Бу булды бер. Икенчедән, Кайдан керәсен, ничек керәсен белмим. Ике, өч. Анда кергәч тә нинди урынга утырырга? Шуның белән була дүрт.

Кеше барган җирдән без генә ни өчен калып торырга тиеш соң? Бар, киен. Мин дә хәзер киенеп чыгам. Һаман шулай. Мин әле барам дип әйтергә дә өлгермәдем, ул киенергә дә кереп китте. Барабыз баруын да. Әле кесәдә барырлык акча бар микән? Унбиш тә тиен, унбиш тә тиен. Була! Була! Утыз тиен! Ие! Тагын унбиш тиен! Була! Була! Кырык биш тиен! Ие! Ой! Тагын биш тиен! Була илле тиен, ие. Егерме тиен. Була җитмеш тиен, ие, ие. Илле тиен. Дә

Бер сум да егерме тиен. Була дүрт сум да егерме тиен. Ай. Акча җитә җитүемдә. Ничек бармый калырга соң? Әйтеп кайтса гына ярар иде. Бармый калыр идек.

Заманалар бозылды. Театр уйнамакчы булып йөриләр. Уйнатабыз, Алла боерса. Күрсәтермен мин аларга театрны. Нихәл, булдымы? Күрәм укучы, Шәкерт өйдә юк, ди. Иптәшләре белән театрга киткән, ди. Ходай урган икән, йөзләре генә карамасын. Бар, чакыр монда хатынны. Ул да китте. Кая? Шунда инде театрга китте. Кемнән сорап китте? Берәүдән дә сорамады. Вәли кияү белән Хәбибрахманнар да киткәч, мин генә нишләп калыйм?